Tura nekkini bɣiɣ s lemɣawla kan ad wen-d-ssekneɣ snat n ṣṣifat kan i d-yewwi lḥalat n Tisɛa u Imḍebber n Tmezdayt. Yana bɣiɣ ad twalim di snat n liḥalat-agi amek i d-wwiɣ ɣef umeqqran n tmezdayt-a d iḍebbar. Timutawest tamezwarut ixef tlata. Taṣeddart tis snat almi d rebɛa. Dagi Bulus yettmeslay-d ɣef uɛessas neɣ ameqqran n tmezdayt. Ilaq ihi aɛessas Ad yili mebla llum d argaz deg yiwet n tmeṭṭut kan, ur t-imelk ara ccrab d aɛeqli, yesɛa nniḍam, yesteṛḥib, yezmer i uselmed, ur yettili ara d acṛaybi neɣ d ameččeqlal meɛna d aḥnin, di Mhenni ur iḥemmel ara idrimen, yesselḥay axxam-is akken ilaq yerna yettṛebbi arraw-is di ṭṭaɛa akked leqder. Ihi ccerṭ yakk meqqren i ilaq ad yesɛu asas n tmezdayt d akken ad yesselḥay axxam-is akken ilaq. Yan am uxdim ara yagi ur ilaq ara ad yili d aɛessas. Sakin, daymen di tebrat-agi mi d-yettmeslay ɣef uɛessas, ixef wis xemsa taṣeddart sebeɛṭac, Bulus yenna-d, Imeqqranen yettḍebbiren akken ilaq, ad ttwqadren ɣef Mertayen, ladɣa wid i iqeddcen deg ubeccar akked uselmed. Ihi lḥaǧa tamezwarut, i wakken ad tiliḍ d argaz n Yilu, d akken ad ad tizmireḍ ad tselḥuḍ, d akken ad yebɣu yerna ad yizmir ad iḍebber. Ay ana di tmetti neɣ n wass-agi wid yeṭṭfen amkan n yimḍebbren ur ttwaḥemmlen ara aṭas. Ma tebɣiḍ ad k-ḥemmlen yemdanen, ur ttili ara d aɛessas n tmezdayt. Meɛna ma tebɣiḍ ad k-iɛuzz Yillu, yelha ad tiliḍ d aɛessas, ilaq-ak ad textireḍ ma yella ad tɛeǧbeḍ i yemdanen neɣ ad tɛeǧbeḍ i Yillu. Yerna Imasiḥiyen yettnadin daymen ad ɛeǧben i wiyaḍ werǧin ad ilin d wid iǧehden yerna ireṣṣan. Bɣiɣ ad d-iniɣ lḥaǧa ɣef wawal-agi i d-yettwasuqlen aḍebbar. Sɛiɣ ɛecra iseggasen mi bdiɣ leqraya n teɣriqit. Mačči d nekki i tt-yextaren, lameɛna di lweqt-nni leqraya akka i tga, daymi ɣriɣ-tt xemseṭṭac n yiseggasen. Ur bɣiɣ ara ad d-iniɣ belli werǧin ad ɣelḍeɣ, lameɛna ssneɣ kra di teɣriqit. Daymi bɣiɣ ad d-iniɣ eh, lmeɛna n tidet n wawal-agi i d-yettwasuqlen aḍebbar. D akken ad tbeddeḍ i wakken ad tḥarbeḍ ɣef wayeḍ. Daymi ihi, ameqqran neɣ aɛessas n tmezdayt, ilaq-as ad ibedd i wakken ad iḥareb ɣef twacult-ines. Yerna lmeɛna-agi ittak-d tteswira i ddren. Illu iɛawen-iyi i wakken ad fehmeɣ tteswira-agi s wudem ibanen deg wussan iɛeddan. Gra neɣ d kra n lweqt ad d-sfehmeɣ ayɣer. Ihi ccɣel n umeqqran n tmezdayt neɣ ccɣel n ubabat n twacult d akken ad ibedd i wakken ad iḥareb ɣef wiyaḍ. Ayagi ad isdukkel sin n lecɣal, aselḥu akked uḥareb. Yerna d tagi i d tamassit n ubabat di twacult-ines yerna d tamassit n umeqqran daxel n tmezdayt. Ad ibedd i wakken ad iḥareb. d akken ad yezwir zdat yerna ad sen-d-yemmel abrid yerna ad iqabel iɛdawen. Daymi mi ara d-iẓdem uɛdaw ameqqran neɣ ababat, d nutni ara t-iqablen. Daymi ihi d tagi i d tamasit n urgaz n Yillu, d akken ad ibedd i wakken ad iḥareb yerna ad idafeɛ ɣef twacult-ines. Iwakken mi ara d-tas tiyita, d kečč ara tḥaz d amenzu. Yiwen yesteqsa imebcer yettwassnen, yenna-as ɛni flan d amasiḥi yelhan? Yerra-as ur zmireɣ ara a k-d-rreɣ ur d-mlaleɣ ara tameṭṭut-is. Teẓram d tameṭṭut i d tamannagt n urgaz. Ihi ad tɛeqleḍ yiwen d acu n ṣṣenf n urgaz i yella mi ara twaliḍ tamanagt n tmeṭṭut-is. Ma yella tameṭṭut-ines tettili yerna tettidir di ṭṭmana, di talwit, teččur d leḥrara, ihi d tamanagt n urgaz-is. Meɛna ma yella tezga deg unezgum d ṭṭeqlaq, yerna tezga s ddew lḥers, d argaz-is i d ssebba. Axaṭer ilaq ad ibedd iwakken ad idafeɛ fell-as. Fehmeɣ ayagi s wudem ibanen deg wussan kan iɛeddan. Ilaq ad tettawim iselmaden n tira iqedsen. Axaṭer tikwal nesselmad ayen ur nettidir ara nekni. Mačči betɛemmed, lameɛna tiswaɛin alamma teslemdeḍ lḥaǧa ara tebɣuḍ ula d kečči ad tt-txedmeḍ. Dɣa akkagi i d-ttafeɣ ula d nekki tidet. Daymen deffir n uselmed-inu i ttiliɣ, lameɛna ttaɛraḍeɣ ad t-leḥqeɣ. Yerna tura, nekkini bɣiɣ ad wen-d-ḥkuɣ ɣef kra n lumuṛ i yeḍran akked tmeṭṭut-inu i d-iɛeddan deg waṭas n waṭṭanen yemxallafen iweɛṛen. Lliɣ tqelqeɣ mliḥ fell-as, lameɛna lliɣ ur ẓriɣ ara d acu i ilaqen a s-t-xedmeɣ. Yerna s yiwen akka n lmeɛna lliɣ ttemcabiɣ ɣer Adem yestehzan. Ǧǧiɣ kan lumuṛ ad lḥun. Ur ɛusseɣ ara ɣef leǧnan. Ǧǧiɣ azrem ad d-yekcem ɣer daxel. Fkiɣ-d kan ayagi d tteswira. Dɣa Illu, s ttawil n tseddarin-agi i d-cerkeɣ tura yid-wen, yemmeslay-iyi-d, yenna-d ur tesnekmaleḍ ara ccɣel-ik. Yerna d kečči i d amassi ɣef liḥala n tmeṭṭut-inek. Dɣa nniɣ-as d acu ara xedmeɣ nniḍen, nekk i ẓẓulleɣ, yerna tqellqeɣ mliḥ fell-as, nemyeḥmal gar-aneɣ, yerna nettemyeḥku kullec gar-aneɣ, d acu ihi i ixuṣṣen? Dɣa nniɣ-as i Yillu, D acu ihi ilaqen ad t-xedmeɣ? Yefka-yi-d tiririt isehlen. Yenna-yi-d Yillu, Taẓallit n liman tesseḥlay amuḍin. Nniɣ-as, D acu i tebɣiḍ ihi ad t-xedmeɣ? Yenna-d, Ẓẓal taẓallit n liman. Lliɣ ur ḥulfaɣ ara yakk s liman, yerna ur ḥulfaɣ ara akk belli bɣiɣ ad ẓẓaleɣ. Lameɛna nniɣ-as, Ɣef wudem-ik a Yillu, ad ak-aɣeɣ awal, ihi nekk tura ad ak-in-ẓẓaleɣ taẓallit n liman ɣef ddemma n tmeṭṭut-iw. Ur d-tusi ara tririt lameɛna yella-d ubeddel. Dɣa yewwi-yaɣ di lewhi yemxallafen. Tagi d tamsirt ɣlayen. Nekkini ferḥeɣ ɣas ɛeṭṭlen lumuṛ. Ẓriɣ kunwi s lǧil-agi n tura n Yibriṭaniyen ur tettfehemem ara ayen akken i neqqar zik, i wakken ad tlemdeḍ ilaq ad tesleḍ i temsirt meṛtayen, tfehmem ayagi? Seg wass-nni d asawen, uɣaleɣ lemdeɣ tamsirt-agi yerna uɣaleɣ ttḥulfuɣ s tmassit meqqren ɣer lǧiha n tmeṭṭut-inu. Ur bɣiɣ ara ad d-iniɣ deg wass-nni d asawen uɣalen lumuṛ yakk nnekmalen alma d tuɣalin n Ssid, lameɛna bdiɣ ttwaliɣ s tmuɣli tajḍiṭ d acu i d lmeɛna-ines ad tiliḍ d argaz n Yillu ma yella tzewǧeḍ. Neɣ ma yella tettheggiḍ i wakken ad tzewǧeḍ, neɣ tessarameḍ ad tzewǧeḍ, mmekti-d belli tameṭṭut-ik ilaq ad tili d tamanagt-ik. Nekk ttzuxxuɣ s tmeṭṭut-inu ɣef waṭas n leḥwayeǧ. Ma yella terram ddehn-nwen mazal ur tekkis aɛumu ɣef ucebbub-is. Teẓram ayɣer i texdem ayagi? Axaṭer akka i d-nnant tira. D ssebba isehlen. Ɣas ur yeddi ara d lweqt, i umbeɛd? Ɛni nekkni d ayen i ɣ-d-teqqar tmetti ara nxeddem? Teẓram, nekkini ttwaliɣ-tt tecbeḥ. Nekk ur tt-ttwaliɣ ara tecmet, ur tt-ttwaliɣ ara ur tecbiḥ ara. Yerna ad awen-d-iniɣ lbaḍna, ttwaliɣ-tt belli teḥṛec akteṛ n tlawin ur iɣummen ara iqweṛṛa-nsent. Nettat ur texdim ara ayagi i wakken ad d-ban teḥṛec lameɛna texdem-it axaṭer yenna-t-id Yillu. Yerna a lukan ur beddeɣ ara ɣer tama-s yerna ur s-fkiɣ ara afud ad iliɣ stehzaɣ. Nekkini ur d-cligeɣ ara ma yella tɣummeḍ aqerruy-im neɣ ur t-tɣummeḍ ara ayagi d tamsalt-inem. Ayen iyi-iceɣben nekkini. Ɛni kemmini tettanzeḍ s tidet i Yasuɛ akked wawal-ines? Nekkini lliɣ pontkotist seg wasmi yumneɣ i tikkelt tamezwarut, daymi ttwaliɣ belli ma yella ur telliḍ ara akkagi tɣelḍeḍ. Daymi wehmeɣ asmi d-muggareɣ imasiḥiyen ur nettmeslay ara s tutlayin di ṛuḥ axaṭer nekkini ṭṭfeɣ-d kullec tikkelt. Lliɣ ur ẓriɣ ara d acu-t lameɛna ṭṭfeɣ-t-id. Daymi teẓram, nekkni s lipontkotist nessexdam aṭas awal-agi n ddunit akked temɛict ɛlaḥsab n tnefsit. Daymi. Bɣiɣ ad awen-d-sfehmeɣ d acu lmeɛna-s. Ad tiliḍ di ddunit, lameɛna ur tettiliḍ ara n at ddunit, axaṭer Yasuɛ yenna-d, Inelmaden-inu mačči n at ddunit, axaṭer nekki daɣen mačči n at ddunit. Ihi, ma yella nekni mačči n at ddunit, ihi d acu lmeɛna-s? Tura ad awen-d-fkeɣ amedya. Ayagi yeḍra di Kurant, ad t-naf di Lecɣal sebeɛṭac. Am wayen iɛeddan yekker ccwal. Mi ara yaweḍ Bulus ɣer temdint, mebla ccek yakk ad yekker ccwal. Nekk ur cukkeɣ ara ad nwali tanekkar ad iruḥ ma yella ur yekkir ara ccwal. Cfiɣ lliɣ d aqeddac gar yimceggɛen ikanadyen ɣer usamar n Tefriqt. Dɣa llan ttmeslayen ma yella ad anezreɛ tamezdayt deg yiwen akken n umkan. Dɣa yiwen gar-asen yenna-d awal werǧin ad t-ttuɣ. Ama ayagi ad ten-issefraḥ neɣ ad ten-isserfu, awi-d kan ad ẓren belli aql-aɣ dagi. Dɣa neddem leqrar nenna, Ama ad ten-nessefraḥ, ama ad ten-nesseḥzen, awi-d kan ad ẓren belli aql-aɣ dagi, m'u sen-neɛǧib ara, ad aɣ-ttun. Yerna s umata ass-agi di tmura i tqeddmen imdanen ttun belli tella tmezdayt, ttwalin-tt belli ur tesɛi ara lmeɛna, ur tesɛi ara azal ur tesɛi ara tazrirt. Tagi d lɣelṭa n tmezdayt, lameɛna alukan ad nesɛu tazrirt ad d-naf ixṣimen snat-agi akken i leḥḥunt. Ma yella tebɣiḍ tanekra, ilaq ad tebnuḍ ɣef ccwal. Yaxi aql-aɣ dagi di Cornwall. Cfiɣ d acu i d-yenna John Wesley mi akken i d-yusa tikkelt tamezwarut ɣer Cornwall. Mi yella yettbecciṛ-d yekker ccwal d ameqqran imdanen ṛejjmen-ten s yeẓra, yella iteddu weẓru i wakken ad t-iḥaz deg uqerru, lameɛna s tezmert i iɛeddan i ugama, aẓru-nni ibeddel abrid dɣa ur t-iḥuz ara. D tagi i d lmeɛna d akken ur tettiliḍ ara n at ddunit. Ad k-rejmen ula s weẓru. Ihi d wagi i d asefhem-inu n tenfalit-nni mačči n At Ddunit. Ihi di teswiɛt-agi ara d-neḥku, Bulos yella, yewweḍ ɣer temdint n Kurint dɣa Illu yenna-as-d, Ur ttagad ara, axaṭer sɛiɣ agdud meqqren di temdint-agi, yerna d nekk ara k-id-iselken. Yenna-d di lecɣal sebeɛṭac si tseddart rebɛa, kra seg-sen ttwaqenɛen, rnan-d ɣer Bulus akked Silas, nutni d waṭas n Yiyunaniyen yettagaden Illu akked waṭas n tlawin mechuren. Meɛna Iyahudiyen usmen, dɣa ruḥen jemɛen-d deg iberdan kra n yimciṭnen, snejmaɛen-d ahdum n lɣaci, ssekren lhul di temdint, ruḥen s axxam n Yasun, Nudan ɣef Bulus akked Silas i wakken ad ten-caṛɛen zdat n lɣaci awen d-iniɣ tidet, ttmenniɣ ad yekker ccwal. Teẓram nekkni ur ẓriɣ amek ara d-iniɣ. Ur nesɛi ara tazrirt meqqren. Maɛlic, tura bɣiɣ ad nkemmel leqraya. Seg wakken ur ten-ufin ara, zuɣren Yasun akked kra n watmaten ɣer imeqqranen n temdint ttɛeggiḍen, qqaren. Widak-nni yerwin ddunit, atnan dagi. Teẓram, di teɣriqit yenna-d, Widak-nni iqelben ddunit. Ɛni akkagi i nga nekni? Ɛni nekni neqleb ddunit? Ɛni teẓra ddunit belli nella? Di tidet, mačči d nutni i iqelben ddunit axaṭer tella teqleb yakan, lameɛna nutni rran-tt-id ɣer umkan-is yeṣḥan. Deg wakken imdanen wulfen ttidiren di ddunit iqelben ɣilen akkenni i ilaq ad tili. Bɣiɣ ad d-tegrem tamawt ɣer wayen i d-nnan yimdanen-agi ur numin ara. Atah amek i ttwalin imasiḥiyen, mebla ma ẓran s wacu i ttamnen. Widak-nni yerwin ddunit, atnan dagi. Yerna Yasun yesteṛḥeb yes-sen deg uxxam-is akken ma llan rẓan lumuṛ n Qayṣer. Qqaren belli yella ugellid nniḍen, d Yasuɛ. Imdanen-agi ur fhimen ara Linǧil. Ur ssinen acemma ɣef uselmed n Tira Iqedsen. Yiwet n lḥaǧa kan i ẓran ɣef Imasiḥiyen-agi. Qqaren belli yella ugellid nniḍen, d Yasuɛ. Yerna gar yimdanen i d-yennan ayagi llan Uwudayen, llan Iyunaniyen, Imeṛkantiyen. Tilawin yellan di leḥkem, ixeddamen d waṭas n waklan, d imdanen yemxalafen maḍi amkan di tmetti amer d akken werǧin ad mlilen, meɛna ayen i ten-id-ijemɛen, mi akken i qqaren yella ugellid nniḍen, isem-is Yasuɛ. D wagi i d lmeɛna ur llin ara n At Ddunit. D akken ad tidireḍ testeɛṛfeḍ s ugellid nniḍen, Isem-is Yasuɛ. D akken ad tidireḍ ddaw udabu nniḍen, Ur nelli ara seddaw leḥkem n igelliden n ddunit-agi, axaṭer nesɛa leḥkem nniḍen yellan d agellid Yasuɛ. Yan akkagi i glaq ad anili. Init-iyi-d, ɛni akkagi i tettidirem? Ɛni tudert-nneɣ teǧǧa imdanen ad as-inin ur fhimeɣ ara ddiyana-nsen lameɛna ẓriɣ belli sɛan agellid yemxalafen. Ttqadaren leqwanen yemxalafen. Yerna llan seddu udabu yemxalafen maḍi. Tella tefyirt nniḍen i ssexdamen di Marikan ur ẓriɣ ara ma ssexdamen-tt dagi. Qqaren ɣef kra n yemdanen belli ur leḥḥun ara am wakken i leḥḥun waman. Ddunit merra tleḥḥu deg yiwen n lewhi, ma d imdanen-agi isewhamen leḥḥun di lewhi nniḍen. D acu i ten-yeǧǧan mxallafen yid-neɣ, ayɣer i leḥḥun di lewhi nniḍen? Leḥḥun di lewhi n tgelda n igenwan, d agdud n Yillu, d iderwicen, d imṭurfa. Teẓram d anwa i m-id-semmin amṭarfu? D Amasiḥi i iḥemmlen Yasuɛ aṭas. Heheh, d ṣṣeḥ llan kra n yimṭurfa i d-yefkan udem icemten ɣef Lmasiḥ, lameɛna ssarameɣ ad ilin yimṭurfa yelhan. Nekkni bezzaf i semmeḍit. Nteddu am wakken i ddan waman, yerna s umata ur nerped ara tuɣac-nneɣ. Ḍerrunt aṭas n leḥwayeǧ i yeffɣen i lebɣi n Yillu, yerna nekkni ur d-nheddeṛ ara. Yerna tagelda n Cciṭan simmal ad tettnerni yerna nekkni ur d-nbedd ara d ixṣimen-ines. D tidet ur d-nettuwsawel ara ɣer lemxasma, lameɛna mi ara nettdafaɛ ɣef tidet, ad nili d ixṣimen. Yerna i wakken ad awen-d-iniɣ tidet, cciṭan daymen ad d-ittkar meyal-nneɣ. Yerna nekkini, mi ara ttmuquleɣ tazirirt i sɛan wid-nni yessawalen i zzwaǧ gar urgaz d wayeḍ, akked zzwaǧ ad yili gar tmeṭṭut akked tayeḍ, imi i d-nniɣ ayagi,

Ayɣer ur nettsuɣu am nutni? Nekkni bezzaf i nettsetḥi. Nettu belli nekkni nesɛa agellid niḍen. Amek i d isem-is ugellid-agi? A wen-d-sleɣ, ɛawdwet-as-id. Akken! Ɣurwat ad tettum ad tsuɣem akkagi ass niḍen di leswaq. Yelha, aselmed-agi yessewham. Ur d-heggaɣ ara ayagi. Tura kan iyi d-yusa. Yerna tura ur zmireɣ ara t-beddleɣ axaṭer yettwaseǧǧel. Tura ttwaliɣ belli ilaq ad d-nini amek ara nṭebbeq ayagi. Di tudert-nneɣ, i wazal n xemsa n yiseggasen, lliɣ sselmadeɣ wid ara d-yeffɣen d iselmaden di Kinya. Daymen tewwi-d fell-asen ad d-inin amek ara sseɣren tamsirt, yerna di taggara ilaq ad d-inin amek ara tettwaṭebbeq. Axaṭer akkaga ad teẓreḍ ma yella inelmaden fehmen ayen i sen-tesseɣreḍ. Ula d aselmed, di tmezdayt ilaq daɣen ad yesɛi aṭebbeq. Bɣiɣ ad teṭṭfem akka kra n lweqt u ad tmeyyzem ɣef wayen i d-nniɣ tura, d acu i d lmeɛna-s d akken ad tiliḍ d argaz, sakin d argaz n Yillu. Ihi ma yella tḥulfaḍ belli testehzaḍ am wakken i d-ḥkiɣ ɣef yiman-iw, yerna ur tesnekmaleḍ ara ccɣel-inek, Mačči d tiyita i bɣiɣ ad d-wteɣ deg-k, lameɛna ma twalaḍ ur tṭebbqeḍ ara ayen i d-nnant tira iqedsen, ɣef urgaz, ɣef ucrik, ɣef ubabat, ɣef umeksa n tmezdayt, lameɛna tameddit-agi aql-ik tqubleḍ iman-ik, Illu yesɛa lkil, Yella d acu i yettṛaǧu deg-k. Ur yettuɣal ara ɣer deffir deg yimenzayen-ines. Mazal-it d win akken i yellan di leǧnan n Aiden d win yellan d Bulus d Buṭrus. Netta ur ibeddel ara, yella daɣen d Illu n Jean Wesley. Lameɛna tameddit-agi, tebɣiḍ ad testeɛṛfeḍ zdat Yillu ad as-tiniḍ ur lliɣ ara ala ḥsab n yimenzayen-inek. Bɣiɣ ad tubeɣ. S leɛnaya-k a Sidi, s leɛnaya-inek kan, ad uɣaleɣ d wayeḍ, yerna ma yella tesǧehdeḍ-iyi, yerna tbeggseḍ-iyi, s wakkagi ad iliɣ d argaz. Ayen i tuḥwaǧ ddunit ass-agi d argaz, d irgazen! Ad ḥemdeɣ Illu ɣef tlawin, lameɛna anda n yergazen, mačči d tiyita i kkateɣ di tlawin. Bɣiɣ kan ad d-iniɣ belli yella yilem i d-ǧǧan yergazen yestehzayen di ccɣel-nsen. Eh. D acu akkenni i glaq ad d-iniɣ? Ihuh, ɛerqen-iyi akk imeslayen, yeɛreq-iyi d acu akken i bɣiɣ ad d-iniɣ. Lliɣ bɣiɣ ad d-iniɣ wid yestehzayen. Yyaw tura ad neqqim di tsusmi i kra n lweqt zdat n Yillu. Bɣiɣ ad d-necdeɣ tilawin i wakken ad ẓẓalent ɣef yergazen. Tagi d yiwet si gar tmassiyin-nkent. Tura llan yergazen dagi i iḥuza wayen akka i wen-d-nniɣ? Tufam-d iman-nwen udem ar wudem? Akk d tidet? Yerna ilaq-awen d akken ad tbeddlem. Twejdem i wakken ad ttubem ɣef westehzi-nwen, ɣef lɛadz-nwen? Meɛna tura tebɣam ad tɛiwdem tikli yerna ad teddmem leqrar d ajdid am urgaz zdat n Yillu i wakken ad tilim ɛlaḥsab-ines? Ihi ma d wagi i d lebɣi-inek tameddit-agi, bɣiɣ i k-d-ssutreɣ ad txedmeḍ yiwet n lḥaǧa tessehel mliḥ, ad d-tekkreḍ seg umkan-inek anda tebɣuḍ tiliḍ. Tanemmirt-ik a Sidi. Tanemmirt a baba. Tanemmirt, nekkni ad k-neɛbed. Ad k-neɛbed. Amin. Bɣiɣ ad d-asen ɣer dagi kra seg yimḍebbren i wakken ad ẓallen yid-i. Aset-d axaṭer ur ken-in-ttwaliɣ ara. Bɣiɣ ad d-tas daɣen tmeṭṭut-iw. Ttwaliɣ belli yelha ma yella truḥem-d seg imukan-nwen ɣer dagi. Ad txedmem iqeddim n liman. D tidet leqrar deg wulawen-nwen i yella, lameɛna agi d ttwira kan. Ffeɣ-d seg umkan anda i teqqimeḍ, as-d tbeddiḍ zdat-agi. Ur xeddem ara ayagi ma yella ur tebɣiḍ ara. Yelha. Ma yella yennul-d yilu anect-agi merra n yergazen, ayagi ad d-yawi abeddel di temdint-agi merra. Tanemmirt a baba, tanemmirt a baba. Tanemmirt a baba. Tanemmirt a baba. Tanemmirt-ik a baba. Tanemmirt a Yasuɛ, umneɣ belli d ayagi i telliḍ tettrajuḍ-t. Acḥal d wacḥal i terǧiḍ ayagi. Tanemmirt, tanemmirt. Ay Illu! Ay Illu, ur wen-d-sutureɣ ara ad tuɣem, lameɛna ad wen-d-sutreɣ ad temmeslayem s ṣṣut ɛlayen, in-as i Yillu tusiḍ-d ar dagi xaṭer ttubeḍ, axaṭer ur telliḍ ara d ṣṣenf-nni n yergazen i ilaq ad tiliḍ, in-as bɣiɣ ad k-anzeɣ, bɣiɣ ad yi-tbeddleḍ yerna ad k-ǧǧeɣ ad tselḥuḍ tudert-inu, seg wass-agi d asawen, in-as ayagi s imeslayen-inek keččini. Tanemmirt a Sidi. Tanemmirt. Tanemmirt a Sidi. Tanemmirt a Baba. Tanemmirt a Sidi Yasuɛ. Amin, a Sidi Yasuɛ. Smir-d ṛṛuḥ-inek ɣef yergazen-agi. Yesɛa mliḥ lmeɛna mi d-usan ɣer zdat. D kečči i inulen ulawen-nsen daymi nutni qerben-d ɣer zdat. Ceggeɛ-d rruḥ-ik tura akked ddhana-inek s yisem n Yasuɛ, nnal-iten-id a Sidi. Nnal-iten-id s targit n uɛalṭar-inek. Xdem deg-sen ayen tebɣiḍ. Suḍ-d tura s rruḥ-inek iqedsen, bɣiɣ ad d-sutreɣ i wid ur d-nekkir ar dagi akk tlawin i wakken ad tẓallem s leḥrara ɣef yergazen-agi. Tanemmirt a Sidi! Tanemmirt a Sidi Yasuɛ! Tanemmirt a Sidi Yasuɛ!

Ma yella yiwen gar-awen i yebɣan ad iseǧǧed, ulac fell-as, awi-d kan ad yili d lebɣi-ines netta. Bɣiɣ ad tǧeɛleḍ lewqat-agi d taswiɛt ideg ara tɛezleḍ iman-ik i Yillu.